my country people now welcome back to my channel today big brother naija double wahala season housemate wey they call the one im don come as come drag fina again over her recent statement for her podcast and also big brother naija don release another season where they come out this month and lastly Queen wey be say get engage yesterday, she continue to dey press her baby daddy for neck. So today Biggie come out come um and make announcement for social media say Big Brother Naija dey come very soon. Dem come come out come show us this picture as wey you dey see for the screen so, come say mirror mirror who's Biggie looking for? dey look oh you dey you see sey for di mirror you dey see one woman for there outside di mirror you dey see a man so pipu come dey ask what's popping so biggie come say last season biggie ask for di all stars this time he has his eye set on something different what could it be this time around so big brother naija fans no dey use ear hear biggie dey like big brother so much especially big brother naija so a lot of pipu don dey speculate a lot of things some dey ask to see whether dem wan start big brother Naija All Star Season Two. Why others dey complain talk say the country hard, say make dem forget about Big Brother, make we concentrate on the country and the economy. Others dey complain talk say Big Brother don change the show to the rich man show, say nowadays e come be as if na only the rich people dem dey invite go there, dem no create room again for poor people, dem go invite the rich go Big Brother house, then dem go dey wait for the poor to vote for them. truth be say no matter how hard this country be even if big brother no even show sef even if big brother say dem wan end their show dem no wan do big brother again the economy no go still change all of us know the truth when it comes to nigeria my mind dey tell me to say big brother wan bring people wey be say no dey popular for different seasons na my own opinion o na wetin i just dey feel i just dey feel say na people wey be say no dey popular for different seasons wey be say dem no too wey dem first remove sef from the house maybe na those ones wey you wan bring come back take give dem fame who knows it might be another twist with big brother there's always a twist but whichever one wey be say they won't bring if na celebrity version or anyone or maybe who knows sef some people even say maybe na musicians he won't bring davido burna boy then ashake but i don sure

long time boyfriend engage her and the thing don't blow up internet come be as if the girl scatter internet does her and she just waka come out today again she come out come post the engagement ring she come tell us something a diamond now the guy use take engage her so she come come out come say my fiance said my dear queen is diamonds for you babe when i ask why he spend so much he replied because you mean the world to me as pastor jerry eze would ask how will you shout well have lost my voice i can't shout anymore instead i'm filled with gratitude and thankfulness to god to my dear husband to be at i am king david i vow to love you with the depth and devotion of a true Akwa Ibom woman to her husband. You sign up for boundless love till the wheels fall off. Come put three love emoji. When she dey smile, I know say the choke Lord Lamba, be na Lambo. I don't know the one with the answer. So according to the Lord Lambo, now the guy they complain to say eh, he no want another man to be picking to, to be father to a child, and in also want um im mama and im sister to take care of the pikin unlike queen wey be say go go go find nanny go come neglect im pikin. Another thing be say as the girl don dey engage, the man dey claim talk say as she don dey engage say she no go dey get time for their pikin anymore. And the way the man dey complain online, yesterday im come out im talk say Nigerians dem dey do pity say na God na go be witness see wetin he write for here he come tag person come say and God is my witness I know Nigerians always listen for for pity card the queen wey engage the girl never talk anything about you she no ever insult you once online na you come online dey find pity you come dey wan push am this guy na very na very somehow person na god save queen from dis guy honestly well congratulations to her anyways and her handsome biomedical husband wey no get dada so unto the one matter as we all know the one and phyna dey fight well well last year e come be as if the fight don settle down but it's as if the insult wey phyna insult the one that last year wey be say she call am agege the thing still dey pain the guy for a belle so he come come out come go go find a podcast wey be say Fina do this one no be even recent one o he come go go cut out one place for inside come say make he use am take drag the girl so according to wetin Fina talk for that particular post podcast Fina dey try to explain talk say girls wey be say dey always wear bra and pant dey go do content say dem dey do content say dem dey open their body on air she she just dey try to call them out for the podcast so the one come drop that video come go go bring out the video wey Fina do advert wey be say she do advert for one organic um cream company like that wey be say she wear bikini dey inside um shower dey shake head so the guy come come out come dey tell her say make she practice wetin she preach no be wetin she go come online finish come talk another thing then she go go go do that thing wey be say she don castigate so make una listen to wetin um Phyna talk. see on Instagram girls go say na content dem dey do, you dey wear brazier, you dey wear pants for camera. A few moments later. so as he make that statement finish as he drop this video finish he come come under come say this month what you preach okay e say this month practice what you preach happy new month na wetin e take end am so people come dey comment under that thing they come dey everybody dey get something to talk about am some dey talk say when person no get money na that time the person dey always come out dey come give unsolicited advice say na when you no get money to afford certain things you go dey judge people but once you get the money to afford am you go realize so say that thing wey you dey judge na wetin you really wan do before so make we just see some of the comments some people come say sense far from this girl you wey go bbn go dey wear bra and pant for millions of people to see come put laughing emoji another one come say find her for me

you know say person wey be say dey talk too much dey always forget certain things wey be say e don talk you no go even know when you take lie when you take talk certain things you no remember again especially when you be talk artist so na na so e just be that's why I dey always call that Phyna to say she need to learn to dey um check the things wey be say she talk because she no go know the one wey be say she go talk wey be say people go remember dem go come go root her mouth again come use am take drag her so sometimes before you talk certain things reason am well And for the one on the other hand, the one I no know wetin be obsession with Phyna this period because all of a sudden the girl don even move on, she no dey even remember say him dey exist but him still keep her for mind since all this time. Man no dey carry something for mind like that but I no know wetin be the one problem o. Well, Big Brother go soon start and everybody go move on to new fave, new everything, the one go find another person wey be say im go drag for di new season so maybe im go have mercy on Phyna and free her neck. Una take care, una bye.